नमस्ते फेरी भाइयों आहा सभक स्वागत करई छी मैथिली प्रचार यूट्यूब चैनल पर अपने सब यदि हमर ई मैथिली प्रचार चैनल के सब्सक्राइब नए कैली हंता सब्सक्राइब कर ली आ वीडियो लाइक करके घंटी जरूर दबाएं आबि गेल अहाँके गांव टोला में फेरी वाला भैया सर्दी वाला सुंदर सुंदर गरम कपड़ा लौ के आयब गेल आओ माता बहन दीदी ठंडा में गरम कपड़ा कीनू अपने लेल हम सुटर टोपी दस्ताना जैकेट टोजर मफलर चादर लके आयल छी आओ गाड़ी लगे आओ आ पसंद क के गरम गरम कपड़ा कीनू हाँ माता बहिना भैया लोग सब आओ एकदम बढ़िया बढ़िया गरम कपड़ा कीनू स्वेटर लिया टोपी लिया दस्ताना लिया आओ एहजा हर साइज के जैकेटो मिलत टोजर मफलर चादर सेहो एहजा पर उचित दाम पर मिलत आऊ देख सुइन के खरीदियोक ने आऊ दीदी बहिन दूर से की टुकुर टुकुर देखें छी एकदम बाजारों से सस्ता ठंड के मौसम के गरम कपड़ा लो के आयल छी अहाँ के द्वार के सोझा आऊ एमहर गाड़ी लगे आऊ

चाचा खातिर जैकेट से हो रखने छी दीदी बहन आऊ किन के ले जाऊं ठंडा आइब गेल ठंडा आइब गेल आबू भैया जी चादर कीनू मफलर कीनू बढ़िया बढ़िया रंग बिरंग के दस्ताना कीनू गाड़ी से बढ़िया बढ़िया गरम कपड़ा कीनू गरम कपड़ा लिया गरम कपड़ा लिया ठंडा सा राहत पावई लेल आऊ शर्मा जी बर्मा जी गरम स्वेटर टोपी मफलर चादर दस्ताना कीनू यदि आहा मैथिली भाषा में प्रचार कैसेट बनावे चाहे छीता मैथिली प्रचार यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके

ठंडा में गरम कपड़ा कीनू हमसे आके मिल लो जाना अपने लेल हम सुटर टोपी दस्ताना जैकेट टोजर मफलर चादर लके आयल छी आओ गाड़ी लगे आओ आप पसंद करके गरम गरम कपड़ा कीनू दूर दिल से ना जाना हो जाना हाँ माता बहिना भैया लोग सब

ठंड के मौसम के गरम कपड़ा लो के आइल छी अहा के द्वार के सोझा आउ एमहर गाड़ी लगे आउ पसंद कके गरम कपड़ा किन के ले जाऊं आउ दूर ठाड़ भके नय देखू

ठंडा में पहिरे वाला बढ़िया बढ़िया स्वेटर टोपी मफलर किन के ले जाऊं कांधे मेरे दर्द कमर से देखई के कोनो पाए न लागत आउ देख सुइन के खरीदियो नय बर सुंदर सुंदर टोपी चाचा खातिर जैकेट से हो रखने छी दीदी बहन आउ किन के ले जाऊं ठंडा आइब गेल ठंडा आइब गेल आबू भैया जी चादर कीनू मफलर कीनू बढ़िया बढ़िया रंग बिरंग के दस्ताना कीनू गाड़ी से बढ़िया बढ़िया गरम कपड़ा कीनू गरम कपड़ा लिया गरम कपड़ा लिया ठंडा सा राहत पावई लेल आऊ शर्मा जी बर्मा जी गरम स्वेटर टोपी मफलर चादर दस्ताना कीनू यदि आहा मैथिली भाषा में प्रचार कैसेट बनावे चाहे छीता मैथिली प्रचार यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपन काम के बारे में दो लाइन जरूर लिखो लगी